Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Father Mark Montebello. Father Mark huwa minn Tas-Sliema u ilu Dumnikan sa minn mindu kellu 16-il sena. Huwa studja t-teoloġija u l-filosofija, biss speċjalizza fil-filosofija, f'Ruma, Spanja u l-Ingilterra. Father Mark għandu esperjenza twila fil-qasam umanitarju, speċjalment fil-ħabs ta' Kordin mal-vittmi tal-kriminalità u fil-Kottonera. Father Mark huwa wkoll il-kofundatur tal-Fondazzjoni Philosophy Sharing. Allura Father Mark, x'qraj dan l-aħħar?
Ħafna kotba li jġibu hawnhekk jirrakkomandawhom il ħaddieħor, nimmaġina. Dan mhuwiex ktieb. tajjeb għal kulħadd u nirrakkomandah biss lin-nies li jixtiequ li l-ktieb ikellimhom u jisfidhom. Jismu No Gods, No Masters li jien nittraduċiha Alla xejn, Sidien xejn. Għax issib ħafna li jixtiequ jagħmluha ta' allat fid-dinja li hu sidien ta' ħaddieħor. jikkmandaw lil ħaddieħor meta huma ma jħobbux jiġu kkmandati. U ma nafx għaliex aħna lkoll li ħadd ma jħobb jiġi kmandat, imbagħad jikkmanda lil ħaddieħor. U jiena wieħed milli naħseb li ħadd m'għandu jikkmanda lil ħadd. Għandna jkollna kapijiet u għandna nirrispettaw il-kapijiet, imma m'għandna nżommu 'l ħadd bħala sid tagħna. Int sid tiegħek, int u l-kuxjenza tiegħek sid tiegħek, kapijiet iva, sidien le. Dik kien jgħidha Manwel Dimech ukoll. Dejjem kien jaċċetta li għandu jkun hemm kapijiet imma qatt sidien. Sid wieħed biss hemm, Alla, jekk għandek taċċetta sid. Dan il-ktieb huwa manifest oħxon ħafna Huwa ktieb famuż fil-kategorija tiegħu ta' Guarin li jispjega l-movimenti ta' ħafna nies minn qabel Ġesù, imma speċjalment iktar qrib tagħna, li ħasbu fuq sistema politika fejn ma jkunx hemm sidien, Ikun hemm kapijiet imma mhux sidien u speċjalment ħadd ma jagħmilha ta' alla ta' ħaddieħor. U dan il-ktieb huwa wieħed li jiftaħlek għajnejk għax aħna naħsbu li s-sistema governattiva li għandna f'Malta u f'postijiet oħrajn li l-mod kif immexxu jien naf dipartiment, kumpanija, familja xi kultant, Il-mod li jkun hemm xi ħadd jikkmanda u mbagħad l-oħrajn jobdu, s-sudditi, hija ħaġa naturali. Fl-antik kienu jgħidu li Alla nnifsu jagħmel hekk, jikkmanda u aħna rridu nobdu. U l-Knisja wkoll kienet tgħallmu dan. Iżda dan jurik li dan mhuwiex hekk u jista' jkun hemm soċjetà politika li hemm kapijiet, Imma m'hemmx sidiet. Għalfejn laqtek b'mod daqshekk partikolari dan il-ktieb? Ħanajdlek,
mas-snin li taħseb fuq l-affarijiet, fuq kif immexxu, kif nitmexxew, kif norganizzaw is-soċjetà, għaliex ċerti affarijiet jiġru fid-dinja bħal gwerer, ġuħ, terroriżmu, banek, flus li lajn u niżlin, is-swieq, meta toqgħod taħseb, jiena, Donni dejjem imxejt bil-mod il-mod lejn l-idea li dan mhuwiex meħtieġ. Li nistgħu fil-fatt ngħixu f'soċjetà fejn ħadd mhu sid ta' ħadd u ħadd mhu sudditu ta' ħadd. U dawn kienu jeżistu u jeżistu fid-dinja. Aħna Malta ma tantx aħna kuraġġużi biex nippruvaw dawn it-tip ta' soċjetajiet, dawn it-tip ta' organizzazzjonijiet. Ma jien donni qed naħseb li s-sistemi kollha, ibda mid-demokrazija, huma kollha oppressivi, kollha jġibu 'l xi ħadd taħthom. U din hija sistema li naħseb hija l-unika waħda, u fil-fehma tiegħi taqbel ma' dak li għallem Ġesù, fejn kulħadd huwa sid tiegħu nnifsu u kulħadd jirrispetta l-ħaddieħor, biex jgħix ferħan. U fuq dik in-nota sabiħa Father Mark, nieqfu hawnhekk, grazzi ħafna tal-li ġejt taqsam għandna l-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna. Tinsewx biex taqraw imqar nitfa' kuljum. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.